גיי נישט אויף ווען דו זעסט האסט געקנאקט האסט געזעצט און זאג איי איך גלייב נישט רעד אלע זאכן גלייב אז דו גייסט בעזר השם אנקומען צו קענען גלייבן ס'איז הייליגע הייליגע ווערטער געבן דער אייבערשטער אויף נשיאת זיין לברכת מזל טוב פאר ידידי הרב החסיד ר' מרדכי לאנדא זאל זיין געזונט און שטארק און איך מוז זאגן, כ'האב שוין אמאל גערעדט פאר א מו ח, האב איך שוין אמאל ארויסגעברענגט, ער איז געווען דארטן אין מירון אונטער די גאנצע בארג מיט מענטשן, דער אייבערשטער האט אים געהאלפן, ער איז ארויסגעקומען פון דארטן, און כ'האב גערעדט צו איר א מו ח ווען ער איז געווען אין שפיטאל, און זיי האבן פונקט געווען דעמאלטס אין יוראפ, האב איך גערעדט צו אים, ער איז געווען אין שפיטאל, ר' מו ח האט זיך דעמאלטס מקבל געווען, ער וועט זיין לעבן שענקן פארן הייליגן באשעפער, מיט א מסירות נפש ווי ער געבט זיך אוועק, פאר צרכי עמך ישראל, צו איז ר' שאלעס קאך, די ענין פון גדר וואס ער טוט, און ועוד ועוד ועוד, די גמח וואס ער פירט, זאל דער אייבערשטער פון אמתך זען אסאך נחת, ער מאכט אוואך נאכטאנץ, זאל ער זען אסאך נחת, געזונטערהייט, פון דעם קינד און פון אלע קינדערלעך מיט פרייליכע הערצער. די זעלבע צייט וויל איך ארויסברענגען עפעס א שטיקל רגשות הלב וואס איך האב געהאט די וואך, ס'איז מיר אויסגעקומען איך בין געווען די פארגאנגענע וואך בין איך געווען אין בארא פארק ביי איינע פון די חשובע רבנים, איך האב געדארפט רעדן וועגן עפעס א נושא, אינמיטן איז אריינגעקומען זאגט ער מיר ער ווייסט ער האט געהאט עפעס א אינטערעסאנטע שלום בית קעיס די וואך, עפעס א קאפל איז געקומען צו אים, אינמיטן האט ער האט ער איידענטיפייעט זאגאר א חכמה פון דעם רב צו פארשטיין איין רגע א רגע דאס איז נישט קיין שלום בית קעיס, דאס די קעיס גרעניצט זיך אביסל מיט אימאשענעל הילף, און ער האט פארשטאנען איין רגע א רגע נישט ער דארף נישט קענען אלעס נישט יעדע רב נישט יעדע עסקן מוז קענען אלעס, איז דער געגאנגען ער האט אנגעטוען די קעיס פאר סטרייף, פרעג איך אים פארוועם? זאגט ער סטרייף. פרעג איך וואס איז טרייף? זאגט ער סטרייף רבי משה מענדל קאהן, זאגט ער מנחם שי הלוי, אה זאג איך איך האב נישט געוואוסט זיי הייסן סטרייף, זאגט ער סתם איך כאפ נישט אייביג אויף קיין נעמען, זיי הייסן סטרייף, זאג איך אים יא ווייל דא האב איך שוין אויך געהערט פון זיי, זאגט ער מיר עס איז אנבעליוועבל וואס די מענטשן האבן גענומען דעם קעיס מיט אזא מין בינה יסיירא האבן זיי עס גענומען און זיך מטפל געווען דערמיט. און זיך אפגעגעבן, האט מיר דער רב דארטן געזאגט אז ער גייט גערעדט און איך האב מיטגעהאלטן אין אסאך קעיסעס, סא ממש א שאד ווען מענטשן זאלן גיין נעמען די הילף, היינט צו ווען איינער צוברעכט זיך א ביין גייט ער גראד און ער בעט הילף און ער גייט ווייטער און ס'ווערט געהאלפן אלעס גייט, ווען ס'קומט צו צו אימאשענעל הילף ווייל א מענטש מוטשט זיך ארום מיט אנדערע זאכן מיט אדיקשאנס אדער מיט מיט וואס ס'דארף נאר זיין, ס'דא אזויפיל הילף היינט פארן ציבור און די חשובע חשובע ארגאניזאציע סטרייף, ס'איז א גאנצע שטאב מיט אידן וואס ארבעטן דארטן פאר דעם. האב איך געפרעגט סאיז דאס איז דאך א א אויבן אויף דאך איז א מאנראו זאך סאיז סיי רבוש ע מענדל וואוינט אין מאנראו סיי רבי מנחם ישעי' וואוינט אין קרית יואל זאגט ער מיר גערעכט זיך האניש קיין אנונג ווי זיי וואוינען כ'מיין כ'זעה איך געהערט אז זיי וואוינען אין קרית יואל קען זיין דער ער וואוינט דא אין בארא פארק זאגט ער די אידן האבן קעיסעס דא קעיסעס אין שטאט און דער רוף איז גאנץ א גרויסע פאפולער רוף וואס איז אין אסאך עסקנות. א כפנים וויל איך זיי געבן א ברכה אז דער אייבערשטער העלפן די חשוב'ע אידן זאלן ווייטער קענען עוסק זיין אין פאר יעדן איינעם ווען מען זעט נאר די הייבסט אן זען א רויט לעמפעלע צינד זיך אן האב נישט מורא הייב אויף די טעלעפאן קאל בעט הילף דער אייבערשטער וועט זעכער העלפן דאס צו שטיין אזויפיל אידן ס'איז זעכער מען גייט אריין אין די דריי וואכן מיט דעם וואס מ'מאכט אהבת חברים מען העלפט זיך איינער דעם צווייטן זעכער דער אייבערשטער העלפן אז יעדער זאל געבענטשט ווערן בכל מילי דמיטב.

אבער די שטיקל איז א געוואלדיגע זאך, ער זאגט קהל ממציא ממצרים, ס'איז א באקאנטע שטיקל וואס יעדער סקען עס, זאגט דער הייליגער חיים הקדוש וואס דער קהל מציאה ממצרים, זאגט ער ולא הוציאם, ס'האט געדארפט שטיין הוציאם, זאגט דער הגם שרבי סיני זל אמרי אין מסכת ברכות, די אפיק משמע, וכי כמה כאן אפי' וכאן יותר משמע לשון עבר אם הוא היה אומר הוציאם, ס'וואלט מער פאסיג געווען מ'זאגט קהל הוציאם ממצרים, דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, ונראה דרך אמרם זל. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כאילו יצא ממצרים, יעדן דור דארף א מענטש זיך אהערשטעלן כאילו ער איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, על כן אמרי ידעי פנימית התורה, כי כל ליל פסח מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה, און ס'איז טאקע נוגע די וואך, די וואך איז דאך פרשת פנחס, ס'איז דאך אלע ימים טובים, דערמאנט מען זיך דארט, מען קומט מען דאך אריין מיט דעם יעצט צו פסח אויך, עולם שנה נפש, די הייליגע מר יאסעלע ברענגט דאך אייביג אז ווען מען ליינט די פרשה האט די זעלבע כח ווי עס איז געווען פסח אליינס, איז גיי אל קיין אמר יודעי פנימית התורה כי כל ליל פסח מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה, ס'ווערט אויסגעקלארט די כוחות הקדושה מהקליפה. ונושאים בעם בני ישראל וואס ער גייט אריין אין אידישע קינדער, והיא הבחינה עצמה של ציית מצרים, און דאס איז די בחינה פון יציאת מצרים, ווי האמרי קהל מוציאם זאגט ער כלא יציאה ראשונה לבד, ס'איז נישט געווען איין מאל יציאת מצרים בשעת ס'איז געווען יציאת מצרים, אלא בכל שנה ושנה מוציאם, יעדעס יאר נעמט אונז דער אייבערשטער נאכאמאל ארויס פון מצרים, דער אייבערשטער באווייזט אונז נאכאמאל ניסים, דער אייבערשטער איז זיך נאכאמאל מגלה צו אונז, דאס איז דער הייליגער החיים הקדוש, איך קען נאכזאגן אויך

און כ באקומט עס, מ'קען עס באקומען אויף אימעיל, מ'קען עס באקומען, ווייסט א, איך האב די וואך געווען אויסגעפענט אויסגעלייגט אין בתי מדרשים, האט ער באשריבן מיר ר' אלעזר ריישער זכרונו לברכה, אזאלכע מעשות, כ'האב עס אהיים גענומען פונעם דאווענען, כ'האב עס נאך אהיים, האב איך עס אהיים גענומען, כ'האב ביים טיש, כ'האב גערעדט צו די קינדערלעך, כ'האב נאר געפלענט מיטן צעוויינט, מ'רעדט, מ'רעדט א איד וואס האט געלעבט, א איד, מיין א מלאך, וואס האט געלעבט נאנט צו אונזער דור. תחית המתים, ס'האט זיך עס געטוהן טאקע געשמאק, אבער כ'קען נאך זאגן א ווארט, ער ברענגט אין משנה למלך, די הייליגע רבי אלעזר ריישער זאגט עס שטייט אין פסוק בטחי בשם עדי את, זאגט ער פארוואס שטייט נישט בקיצור, בטחי בשם תמיד, פארלאז דיך אויפן אייבערשטן, וואס איז בטחי בשם עדי את כי ה' זאגט ער אזוי, זאגט ער אשר כמה פעמים נאמר כך שטייט אסאך מאל אין די תורה מיט א קיצור, בטחי בשם תמיד, פארוואס שטייט דא מער ברייטער. אך אמרתי כך, זאגט דער הייליגער בלאזער ריישא של של לעולם להיות בבטחון באמת בהשם יתברך היא דבר גדול מאוד, זיך אמת צו קענען פארלאזן בטחון איז א מורא'דיגע גרויסע זאך, כידיעה אשר מעטים היימו שהם בטחונם חזק מאוד כיסוד של נטימות, זייער ווייניג זענען ממש אזוי, אך. כל אחד מישראל צריך להיות בבטחון תמיד, יעדע איד מוז זיין אין בטחון אין הייליגן באשעפער, וצריך לילך במידת בטחון מדרגה לדרגה, מ'דארף ארויף גיין א סטעפ אויף א סטעפ העכער און העכער אנצוקומען צום ריכטיגן בטחון, אפילו אם אין לו עדיין הבטחון האמיתי, אפילו ביסט נאכנישט אנגעקומען צום ריכטיגן בטחון, זאגט ער צריך להיות מבטח שבוודאי יעזור לשם יתברך אז איך גיי אנקומען צום עכטן בטחון, דאס זאגט ער אליין, לחיים צריך להיות לו בטחון שיהיה לו בטחון, א מענטש מוז האבן בטחון אז איך גיי אים ער וועט שוין אנקומען צו בטחון, גיב נישט אויף ווען דו זעסט האסט געקנאקט האסט געזעצט און זאג איי איך גלייב נישט רעד אלע זאכן גלייב אז דו גייסט בעזר השם אנקומען צו קענען גלייבן, ס'איז הייליגע הייליגע ווערטער, וכך נאמר בטחי בהשם אודאי את וידיעה שתאבד את, גמטריא מכל הקמין התאבד בטחון, הקפונים שרייך א נאגעל נאך זיך די נקודה, א מענטש דארף גלייבן אז דו גייסט גלייבן. ווי זאגט דער נחום זאב ראשון צריך להיות בטחון שיהיה לו בטחון, הייליגער בוזער הייסט דער אייבערשטער אוודאי העלפן בוזער מרן רבי אלימלך, רבי אלימלך רודניקער, זאל זיין א גוטער בעטער פאר אלע אידישע קינדערלעך, אלע אידן וואס זענען הינגעפארן דארטן, אידן טוען דאך אזויפיל פאר דעם פלאץ דארטן אין סאקאלאוו, זאל דער אייבערשטער אוודאי העלפן, זאל משפיע זיין פאר יעדעם איינעם כל מילה דמיטב. שוין, עמער עמער עמער אריינגיין אביסל אין די סדרים. און פאר איך גיי אריין דערפאר נאר וואס איין איין קליינע א קליינע געדאנק וויל איך נאר זאגן אבער איך עכט וויל איך אז די צייט ערלויבן וויל איך וויל איך ברייטער גיין שטייט אין פסוק ויאמר ה' אל משה משה רבינו האט געזעהן אז מען גענדיגט די גאנצע זאך מען הייבט זיך אן צוטיילן ווי רש י זאגט ער האט געזעהן זייער זייער קלאר אז ס'גייט יעצט קומען האט ער געוואלט נעמען אביסל זעהן וואס גייט זיין מיט אים ויאמר ה' אל משה קח לך עשר שיעור די אפשר איך קום פאר מיינע קינדער עפעס האט דער אייבערשטער יפקד ה' אלקי אריח זיך א בשר איש על העדה משה רבינו האט געזאגט, איך זע נאך די נחל צלפחד, הגיעה השעה שאעטפר צרכי, אפשר גיי איך יעצט בעטן מיינע צרכים, מיינע קינדער זאלן אנקומען צום רבשטן, ניין, איך וויל ישעי' זאל איבערנעמען. ויאמר ה' אל משה, קח לך את ישעי' בן נון איש אל ריח בו ושמחת את ידך עליו, זאלסט לייגן די הענט אויף אים, געבן צו מיך, און נעם אויף ישעי', שטייט אין די תורה ווייטער, די נעקסטע פסוק שטייט, ונשאת מאד חלב מאי ישמי יאיר ווייטער, ויעש משה כאשר ציוה ה' עשה, ויקח את ישעי' ויעמדיה לפני אלעזר כהן ולפני כל העדה, וישמח את ידיו עליו, נאכן וואס דער אייבערשטער האט געזאגט לייג ארויף איין הענט, משה רבינו איז געגאנגען און האט ארויף געלייגט ביידע הענט, זאגט רש י בעיין יפה יותר יותר ממה שציווה הקדוש ברוך הוא, סאך מער ווי דער אייבערשטער האט אים געהייסן, אי האט דער אייבערשטער געהייסן אז ער מאכט את ידך ויסר בשתי ידיו, און משה רבינו איז געגאנגען האט ארויף געלייגט מיט ביידע הענט אויף ישעי' ועשה ככלי מלא וגדוש און מלא חכמתו בעיין יפה, וואס איז דער געדאנק פון עיין יפה? און איך וויל נאר זאגן א נקודה, איך האב גיין ווייטער, כ'האב געזעהן זיי ברענגען א מעשה. און א פרשה למעשה דארטן איז זיך אראפגענומען מעשה'ס אין די געוואלדיגע לעכטיגע גיליון הליכות חיים האט ער זייער שיינע מעשה זייער פאסיגע מעשה ברענגט ער דארט אז די אלטער פון סלאבאדקע א גאטע ישיבה אין סלאבאדקע מ'האט געלערנט דארט איז אמאל אנגעקומען א בחור וואס האט זיך אריינגעשווערצט פון פוילן אריבער קיין רוסלאנד און ס'געווען זייער א שווערע וואלד וואס מ'האט געדארפט דורך גיין ס'געווען איינגעשטעלט ווייסט א שווערע שווערע זייער א שווערע בעלעבעניש. ער איז אבער אנגעקומען און געדעכט פארוואס האסטו פארוואס האט ער זיך געשווערצט וואס האט ער זיך איינגעשטעלט סוף האט מען געזעהן וואס דער בחור לערנט מיט אזא מין מסירות נפש האט יעדער פארשטאנען אה ס'מאכט סענס פארוואס ער איז געקומען דא אזוי און דער אלטער פון סאלאבאדקע איז געווארן אזוי איבערגענומען אז ער האט אים אפילו געבעטן ער זאל יעדן טאג לערנען מיט זיין זון וואס איז געווען א יונגער בחור וואס ער איז געווארן עווענטשעלי איז ער געווארן דער ראש ישיבה האט ער אים געבעטן ער זאל לערנען מיט אים ווייל ער האט פארשטאנען אז די כח התורה וואס ער האט איז נורא נוראות. ברענגען זיי אז דער אלץ איך, ער ברענגט עס איבער אז דאס האט פארציילט הגאון הצדיק הרב הצדיק רבי אהרן טויסיג זאל זיין געזונט און שטארק האט דאס פארציילט, זאגט ער אז ס'איז געקומען, איין ביי איין פוינט האט ער געזאגט פאר זיין רעבעצן דער אלטער פון סאלאבאדקע, דו ווייסט אז טאמער דער בחור וועט ווערן א חתן און צוריק גיין קיין פוילן וועל איך מיטשיקן אונזער זון אפילו ס'איז זייער ריסקי ער גייט דארפן זיך דורך שווערצן איך גיי מיטשיקן מיט אים ער זאל נישט פארפאסן קיין איין טאג תורה ער זאל קענען זיין ביי זיין חתונה. שוין, למעשה דער בחור איז צוריק געגאנגען קיין פוילן, ער איז געווארן א חתן, ער איז צוריק געקומען אין ישיבה לערנען. ס'איז דורך געגאנגען א שטיק צייט, און מען גרייט זיך צו דער חתונה, און דער אלטער סאלאבאטקע קומט און זאגט גארנישט פאר זיין ווייב אז מען גרייט זיך עפעס צו שיקן זיין זון קיין פוילן. און זי פרעגט אים, מיין טייערער מאן, האסטו מיר נישט געזאגט אז צו דער חתונה גייסטו מיט שיקן אונזער זון, איך זעה אז גארנישט רוקט זיך נישט, דו זאגסט נישט גארנישט. זאגט ער, יא, איך וועל זאגן דעם ריינעם אמת, מיין פלאן איז טאקע געווען אזוי, איך האב געטשענדזשט מיין פלאן. וואס איז? זאגט ער איך האב געזעהן ווען ער איז צוריק געקומען נאכדעם וואס ער איז א חתן געווארן און ס'איז צוגעקומען א בחור האט אים געגעבן מזל טוב און ער האט אים געגעבן אזוי בשפה רפה האט ער אים געגעבן אזוי א ברוכים תהיה א א א פאטער אפ זאגט ער ס'קען זיין ער האט געהאלטן מיטן טראכטן פון א תוספות ס'קען זיין זאגט ער אבער אזוי א מורדי מורדיגע ווארט זאגט ער טאמער א איד ס'קומט צו דיר איינער און דו האסט נישט די געפיל פון דיר צו קענען געבן א אה מ'העט שוין מיט דיר אויף שמחה שכוח צו קענען געבן מיט די גאנצע הארץ און נשמה זע איך נישט אז זיין כח זאל קענען מגן זיין אויף א צווייטן אז ער זאל קענען ווערן אפגעהיטן פון דורך גיין דעם דעם שווערן גרעניץ. ער אליינס האט א כח התורה עס וועט אים מגן זיין אבער מיין קינד בין איך נישט באקוועם מיטצושיקן מיט אים נאכדעם וואס ער האט נישט געגעבן בעין יפה. זע מיר די גרויסע כח פון קענען געבן בעין יפה. אבער לאמיר אריינגיין אביסל די סדר עס שטייט אין פסוק די וואך יפקד השם אלקי אריכות לכל בשר איש עליו עדה איש עליו עדה שטייט דאך ווייטער אין פסוק דארטן. אז משה רבינו האט געזאגט גולי וידיעה, רשי ברענגט עס אויך, גולי וידיעה לפניך, משה רבינו זאגט פארן הייליגן באשעפער, באשעפער דו ווייסט דאך דעת אש כל אחד ואחד, דו ווייסט יעדעם איינעמ'ס דעת, ואינו דומה לזה לזה, קיינער איז נישט גלייך איינער צום אנדערן, בעט איך דיר מאן אליי א מנהיג, שטעל אויף אידישע קינדערלעך א מנהיג שסובל כל אחד ואחד לפי דעתו, און זיי קענען סובל זיין יעדן איינעם, שטעל א מנהיג זאל יעדעם קענען סובל זיין, כ'זע אז דער רבי ברענגט אין דברי יואל אן אינטערעסאנטע זאך, האב איך געזען אז די הייליגע חתם סופר זאגט ממש די זעלבע זאך, און די הייליגע שני ורבוא האב איך געזען ברענגען די זעלבע זאך, איז אינטערעסאנט במילא לאכסט נאכזאגן אזוי פון הייליגן און אין די ויריעה ברענגט דער רבי פרשת מטות ברענגט דער רבי אז דער רבי האט זיך שוין געזאגט אין פרשת פנחס אויף די פסוק יפקד ה' אלקי אריכות אז משה רבינו האט געבעטן פונעם אייבערשטן כיוון שגלי ודירה פון איכה דאתית שכל איכות ואחד ואין דומה זה לזה מלא אין מנהיג זאגט ער אז כדי מקדים זיין וואס דער זיידי יטב לב ברענגט אין פרשת פנחס אויפן פסוק ולא סייע עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה לכאורה זאגט ברענגט דער ייטב לב, און דער חתם סופר זאגט די זעלבע זאך, און די און געזאגט די הייליגע שינאווער רב זאגט די זעלבע זאך, אז די די משל שייסט כצאן אין לע כצאן אין שאין להם רועה, וועלכע צאן האט נישט קיין רועה? אמאל דעם צאן רועה וואס האט כצאן אין להם רועה, איך די משל איך איך איז דאך איז דאך די ריכטיגע משל, יעדע צאן האט רועה, זאגט ער אזוי זאגט די הייליגע רבי, אז באמת. א פאסטעך ווען א פאשעט שעיף, ער האט נישט ליב די שעיפס, נישט ווייל ער האט ליב שעיפעלע איינס שעיפעלע צוויי פאר דעם גייט ער פאשענען פאר זיי, וואס דען, ער האט ליב זיין געלט, ער איז דא פאר זיך, ער איז דא פאר זיך פאר דעם גייט ער פאשענען, האט משה רבינו געבעטן איך בעט דיך באשעפער טרעף א מנהיג על העדה וואס זאל נישט זיין כצאן כצאן בלי רועה, עס זאל נישט זיין ווי שעיפעלעך וואס זיי האבן נישט קיין רועה וואס איז דא פאר זיי, ברענג יא א מנהיג וואס דער מנהיג זאל זיין פאר אידישע קינדערלעך און דער רבי גייט אוודאי אריין קיין סיגנא לשונו, אויב איז דער מנהיג דא פאר אידן האט ער נישט מורא מוסר צו זאגן פאר זיין אייגענע עדה ווייל ער איז מיט זיין עדה, ער האט נישט קיין מורא האט נישט קיין פחד, דער הייליגער חתם סופר, דער הייליגער חתם סופר זאגט דא אויף די זעלבע פלאץ און קען עס זאגן זאגט דער חתם סופר. ער גייט ווייטער אריין, וואס זאגסטו מיט דעם ולא תהיה עדת השם כצאן אשר להם רועה, ווען עס האבן געהאט געשמועסט, זאגט ער א וואס די, נאכדעם וואס משה רבינו געזאגט יפקד ה' אלקי אריכות, איז דאך געווען א סברה צו זאגן אז דער אייבערשטער וועט לייגן א מלך אשר יוותר על מסיים הרעים ולא יעניש העוברים, וועט נישט מעניש זיין די וואס איז עובר אויפן אייבערשטנ'ס תורה, פארדעם האט ער געזאגט לא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה, וואס דען ער השגיח עליהם כרועה שפעמים מכה וכופף צאנו שיעמדו על מקום הרועה, מתתיהו וישנאק י בדרך שטוב להם, וחיים מלך זי ע נאה כסם אויב בדין ומשפט יחד עם צדק ואהבה כמו שעשינו מיט דוד המלך, אונז זעהן ביי דוד המלך אויך אז מיט די אלע זאכן האט מען געטוהן, אבער וואס דען, איך וויל א נקודה א נקודה געבן א קליינע א קליינע גיי אריין, אונז זעהן מיר דא אזוי.

די תורה איז מורא'דיג מאריך אין די גאנצע תקלה פון די בנות צלפחד, איינער שמועסט בנוסף און מ'גייט אריין די נעמען פון די בנות צלפחד, לכאורה איז א דבר פלא פארוואס די תורה איז אזוי מאריך מיט אלע פרטים וואס די תורה פארציילט וואס איז געווען ביי בנות צלפחד, ס'איז נישט גענוג, זאג וואס איז געווען און גאנג ווייטער און מ'גייט אריין פונקטליך זייער נעמען, די נעמען, אלע אלע אלעס פונקטליך זייער קלאר, און די תורה פארציילט אונז צלפחד בן חיפה לוי לבנים כי אם בנות און שיין בנות צלפחד, וואס איז וויכטיג וואס גייט מיך אן ווער זענען געווען די טעכטער, און נאך מער. אונז זעמער שוין די גאנצע תורה, תורה איז ארויס רוב אמאל די שוואך, די שוואך פון א פרוי גייט ווייט אריין כי אין לב בינם ולבן, רשי זאגט אויפן פסוק אז כי אין לב בין אם היה לב בין לא תבעס כלים, זעסט די חכמנות האוהל, ביז די לשון פון רשי, וואס איז די פשט פון דעם? זעמער די גמרא זאגט מסכת בבא בתרא זאגט די גמרא אז באמת די פרשה וואלט געדארפט געשריבן ווערן דורך משה, אל שזכור בנו צלפחד ונכתב על יהודן, קיין בנו צלפחד'ס דוברא שטייט אין די תורה, רש ק יפה תבוא אשרי אדם שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו, רש ש זאגט א וואס אז וואס זיי האבן געזען וואס משה רבינו האט נישט געזען, שטייט דארט אין בבא בתרא, שטייט אינטערעסאנטע תוס' און נאכזאגן די תוס' אין בבא בתרא אויך, תוס' זאגט דארטן. א דרך אגב, דרך אגב זאגט דארטן זאגט דארטן די גמרא אויף אויף די מנשה אל אבחר אז זיי האבן חתונה געהאט ביי די פֿערציק יאר, זיי האבן געווארט ביז סוף די אידן זענען געווען ביז ביז דעמאלט האבן זיי חתונה געהאט זיי האבן נישט געווען איינער זיין רועה פאר זיי, זיי זענען געווען זייער איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין די נקודה, אבער אונז זעמער דארטן רש י ברענגט עס דא אויך נאך אז ס'איז א מחלוקת אין התנאים ווער איז געווען דער צלפחד, יש אומרים מקושש היה עס איז געווען מקושש, און ס'דא זאגן בין המפילים איז געווען פון די מפילים, לכאורה איז דאך דער צלפחד איז געווען א רשע, אונז ווייסט מען שיין מרשעים ירקב. במילא פארוואס דערמאנט די תורה אפאר מאל די בנות צלפחד די אלע זאכן וואס קען זיין? נאך מער מען זעהט דארטן ביי די קושש עצם מיט די תורה באהאלט די תורה ווער סאיז געווען איך ווייס נישט א מקושש ביי די אפרים סשטייט נישט קיין נאמען דא ביי די בנות צלפחד האלט מען איין דערמאנען נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל זיין נאמען אויב איז ער געווען א רשע פארוואס דערמאנסטו זיין נאמען און אויב יא אויב נישט וואס גיייט דא פאר און אונז ווייסט מען תוס' ברענגט מסכת בבא בסרא דף קיט י ט עמוד ב' זאגט דארטן תוספות אז מקושש לשם שמים נסחבן, ער האט אינזין געהאט לשם שמים, אזוי זאגט תוספות, ווייל די אידן האבן געזאגט, כיוון שנגזרו עליהם שלא יכנס לארץ און מ'האט געמאכט אז מ'גייט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, ממילא שוב אינער מחויבן במצוות, איז מען שוין נישט מחויב במצוות, ס'איז מסתם נישט געווען מחמת סטראשע, ס'איז געווען, ס'איז אויפגעלעזט. איז ער געגאנגען עומד בחילולת השבת און מחלל שבת געווען כדי מען זאל אים הרג'נען און אנדערע זאלן זעהן אז איז דין ואיז דיין ס'גייט אן געהעריג סטראקטשער און פלאץ אלעס אויף ווייטער דא ביז די לשון תוס' זאג און מילא זעהן מיר אויף וואס אז ער האט געמיינט לשם שמים און זעהן מיר אויך נאר און דער אמת איז אז דאס איז גענוג למעשה המרגלים, און ביים תרגום יונתן בן עזיאל, אז מען קוקט אריין קעגן פרשת שלח, שטייט דארטן סתם אזוי, אפי' שידעו ישראל איז איסור שבת, אידן האבן געוואוסט אוי איסור שבת, אבער די עונש שבת האבן זיי נישט געוואוסט, און זיי זיי איז ער געגאנגען ער האט מחלל שבת געווען כדי מען זאל אים הרג'ענען, סאו ווערן נתחזק די ענין פון שבת ביי אידן, נאכאמאל צלפחד, וואס ער איז געווען מקושש עצום, האט געוואלט איין זאך, מחזק זיין די שבת, און דאס איז געווען זיין נקודה וואס ער האט געוואלט, און עס דארף מען איין זאך וויסן, ווען, וואס איז געווען, וואס איז געווען די שכר וואס ער האט באקומען, דאס חלק הטוב וואס ער האט געהאט, ער האט זוכה געווען אז זיינע טעכטער איז געווען אזוי גרויס, און מען באלד זען ווי גרויס זיינע טעכטער זענען געווען צוגעקומען צו די שכר, און שולחן ערוך אור החיים שטייט דארטן, כשישראל בישיבם היה תקן בערב שבת שש תקיעות, כדי אפצושניידן פון די מלאכה. און די רמא זאגט דארטן ונהג יהיה בקהילת הקודש שכל שיהיה סמוך לשבת כחצי שעה או שעה שמכין שליח ציבור להכין עצמו לשבת מ'האט זיך צוגעגרייטן צו שבת משנה ברורה ברענגט בקהילת הגודס מועד שיהיה אפשר להכריז מ'קען נישט אויס צו גרויס מ'קען נישט אויס איז נאכן מועד שימצא אנשים המתנדבים בעם מענטשן זאלן ארום גיין לילה כ לזרז בכל רחובות הקריה ואשרי חלקם וואס טוען עס כמזכה מערת ישראל לאביהן שבשמים קומט אויס מיט דעם וואס מ'איז מזכה אידן און מ'איז זוכה צו ערליכע קינדער. ער ברענגט נאך אין שער ציון ברענגט ער נאך א אינטערעסאנטע זאך, מיט דעם וואס מ'איז מחזק אידישע קינדערלעך צו היטן שבת די ריכטיגע וועג איז מען זוכה צו בנים גדולי ישראל. די גמרא זאגט אין מסכת שבת הנזיר, הזהר בן נער, הבל א, בנין תלמידי חכמים, האט קינדער תלמידי חכמים. זאגט ער טאמער איינער דאס איז מיידעך ווייל איינער איז זהר פאר זיך אליינס ווייל איינער העלפט א צווייטן און מחזק די ענין פון שבת איז ער זעכער זוכה צו לעכטיגע קינדערלעך פאר אידן זאל דער אייבערשטער אוודאי העלפן זעמער אלע געבענטשט ווערן מכל מילה דמיטב זעמער אלע מברר לעכטיגע קינדערלעך מ'גייט יעצט אריין שבו עשר בתמוז דאס איז לעכטיגע לעכטיגע טעג די זוהר הקדוש זאגט אז די צייט פון שבו עשר בתמוז די צוויי און צוואַנציק טעג ס'איז איין און צוואַנציק און צוויי און צוואַנציק טעג זוהר הקדוש זאגט צוויי און צוואַנציק טעג איז כנגד די צוויי און צוואַנציק יאר וואס יעקב אבינו האט נישט מקיים געווען מצוות כיבוד אב ואם, במילא אונז גייען מיר יעצט אריין, צו האבן מיר די געלעגנהייט נאכאמאל מקיים צו זיין די הייליגע מצוה וואס די תורה זאגט לומר ייטב לך וארכת ימים, צו האבן מיר א געוואלדיגע ברכות און געוואלדיגע ישועות אין די ענין פון כיבוד אב ואם, איך דארף כסדר פון דעם מעורר זיין און מעודד זיין, צו מכבדו בחיים מכבדו במותו, יעדער איד האט א געלעגנהייט כסדר נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, מקיים צו זיין די הייליגע מצוה, קעיר צו נעמען און זיך אומקוקן אויף אונזערע עלטערן און זיי אייביג אוודאי העלפן, זיי האבן געבענטשט זשע מכל מלא דמייתא, וואוילע לעכטיגע קינדערלעך א חוות הדעת א מנוחה מיט עשירות, מיט די גאולה של עמנו א פרייליכן שבת.